Enw fi 'di Sarah, a dwi 'di bod yn rhan o Fyddar ers i fi fod yn tua pedair oed.
Pan oedd hi'n tua chwech oed gath hi gromit i trio helpu clyw hi, ond pan ddaru nhw ddisgyn allan roedd raid iddi cael hearing aids pan oedd hi'n naw oed. Doedd y hearing aids ddim yn digon o ffeithiol, felly pan oedd hi'n unarddeg oed roedd raid iddi gael llawdriniaeth er mwyn cael y cochlear implant sef beth sydd gen hi hyd at heddiw.
Yym dwi 'di derbyn y ffaith bo' fi'n rhan o fyddar ond yym ar adega mae'n anodd yn amlwg. Sa ond dwi wedi tyfu fyny a erbyn ŵan dwi 'di arfer efo fo.
Mae Sten yn blentyn bach hapus iawn, reit wahanol i sut mae heddiw 'ma oedd hi reit full of confidence rili mi oedd hi, 'sa chdi'm yn meddwl bod hi'r un hogan ag oedd hi heddiw. Yym tomboy ganol yr hogia. Oed ruffian, dim yn licio gwisgo dim byd girly. Yym, a jyst plenty hogan bach confident ofnadwy. Mae 'di effeithio rhan fwyaf o bywyd fi. Fatha pan yn ysgol a ballu o'n i'n gor'o' ca'l cymhorthydd a trw bywyd yym trwy ysgol uwchradd a o'n i'n gor'o' ista ffrynt a o'n i'n gor'o' gwylio ffilms efo subtitles a ballu. Ie, oedd o'n neud i chdi deimlo'n wahanol i pawb arall eto? Yy oedd, o'n i'n teimlo, yy fel rhan fwyaf yr amser o'n i'n teimlo fel o'n i'n wahanol i pawb, fatha bo' fi'n ca'l fy trin fel o'n i'n anabal ne' wbath.
So, sut o'ch chi'n gwbo bo' gin Sarah problem clyw?
Wel, oedd o reit funny deud y gwir, oedd hi'n deud petha I ddechrau oedd hi'n deud pethau ffyni pan oeddach chdi'n deud rhywbeth ac oedd hi'n rîpîtio fo wedyn yn ffyni fatha dwi'n cofio deud rhyw bethau fatha awn ni efal newydd i parc heno 'ma for example a 'sa hi'n dod i fyny efo pam ti isio mynd i Penrhos efo beic heno? Teip yna beth. Ar y dechra oedd o'n ffynni.
Ac o'n i'n meddwl 'dyn, na 'di hyn ddim yn iawn, cys oedd o'n digwydd yn amalach ac yn amlach. A o'n i'n meddwl, na, ma' 'na rwbath yn rong yn fama, cys erbyn hynna oedd pawb yn pigo fi fyny. Ma'n siŵr bod o'n mynd yn waeth, ma'n siŵr. So nathon ni gofyn os 'sa hi'n cael test clyw i'r ysgol. Nath hi gael test clyw a ffeilio fo miserably. A wedyn nath hi Bangor ffeilio bob test. Wedyn gath hi dwy yym hearing aid do? Ie. So yym lle bo' ti'n gorfod byw efo dwy hearing aid nath hi nathon ni ofyn os fysa hi'n ca'l gneud rwbath arall. So nath hi ga'l 'i rifferio i Manchester i gael ei asesu i gael cochlear implant. Dyma sut i roi implant fi efo'i gilydd. I ddechrau, dwi'n rhoi y batris i mewn i'r siafft. Yy, dwi'n gorau newid nhw tua bob pedair diwrnod, a dwi'n cael nhw yy am ddim o Ysbyty Gwynedd. Wedyn, ar ôl rhoi y batris fewn, dwi'n rhoi y caead, so 'dyn nhw'm yn disgyn allan. Wedyn, dwi'n connectio y cord sy'n... lle ma'r sŵn yn trafeilio o fama. i fewn i'r magnet so dwi'n connectio hwnna efo'r magnet wedyn dwi'n connectio y darn batris i'r darn sŵn so mae gyd efo'i gilydd wedyn i orffan efo fo dwi jyst yn rhoid darn bach yma yno fo. Dwi'm yn yym fatha fel o'n i'n tyfu fyny nesh i sylwi bo' fi'm yn licio mynd i watsio ffilms a ballu efo ffrindia fi achos do'n i methu clŵad o. A so o'n i'n teimlo fel bo' fi'n ca'l fy adal allan 'c'os bo' n'w gyd yn ffindio fo'n ffyni a ballu ag wel do'n i 'im yn clŵad o.
Dych chi'n falch bo Sarah 'di ga'l yr implant? O yndw.
O yndw. No doubt about it yndw. 'C'os odd o'n Heb yr implant oedd 'na jyst hard work go iawn. Oeddach chdi'n gorfod rîpîtio dy hun trwy'r amser. Oeddach chdi'n gor'o'... Dwi dal yn gor'o' gwynebu hi siarad rŵan ond dim gymaint. Hefyd y parents 'da i genod 'dyn nw'm yn licio dwy hearing aid mowr ma' gwallt yn cuddiad yr implant so yndw. O chdi neu wt ti dal yn teimlo yn wahanol i pawb arall achos o hyn? O yndw.
Dwi'n teimlo fatha bo' pobol yn meddwl o fi fel dwi rhyw robot ne' wbath. Achos bo' 'na fatha darn o fi sy sy ddim yn fod. Wt ti'n trio fatha cuddio do? O yndw.
Dw- 'nai'm dangos o. Odd hi'n ffitio. Ti'n cael dy asesu mewn criteria. Ti'n gorfod pasio'r criteria. T'mod ma' nhw'n deud yym can she hear this, no, can she do this, yes, a wedyn ti'n gorfod pasio'r assessment yna i gael dy cysidro i gael implant. So mewn ffordd doedd o'm yn ddewis i fi. Oedd oedd hi'n cael, wedyn ar ôl iddi basio fo oedden nhw'n deud yes she passes and she can have an implant. Wedyn oedd e fyny ni wedyn penderfynu os oedden ni'n mynd i roid hi drwy hynna. Be wyt ti'n gobeithio am yn y dyfodol?
Dwi'n gobeithio fydd 'na fwy o technoleg i helpu plant fatha fi. Do'dd fatha heb s- do'dd heb gellu sylwi tan o'dd o rhy hwyr. Wyt ti'n deall sign language neu wyt ti'n medru lipridio o gwbl?
Dwi'n dallt y basics o sign language fatha helo a diolch a'r alphabet a felly. Ond dwi 'di dibynnu ar yym gw- darllen gwefusau trwy bywyd fi gyd. Dyna dyna o'n i'n defnyddio cyn fi ga'l y implant.
O'dd o'n penderfyniad anodd i ga'l yr implant?
Oedd o, oedd o chydig bach yn anodd yn y sens am bod gynni hi glyw yn y ddwy glust eniwe, oedd y risg o'r operation fysai'n colli'r ddau glyw yna a fysa'r operation yn failure. Sgin ti'm hundred percent guarantee mewn i'm un operation. So, it could have gone either way, ella fysa hi wedi colli hynny o glyw fysa gynna i a fysa'r implant dim di gweithio. Ie. Odd hynna'n risg oddach chdi'n gor'o' gymyd. Oedd. So oddach chdi'n gor'o'... Ond odd yr risg yna'n fatha twenty dwi'm yn cofio five percent ne' rwbath. Ie. So odd o fyny i chdi wedyn 'ta cadw hi fel odd 'i efo'r hearing odd gynni hi ond bo' ti'n gorfod gwisgo dwy hearing aid. Ie. Erbyn diwrnod yr operation Oeddach chdi'n fatha, wt ti cyn rwbath nerve racking, ti'n fatha have I done the right decision, ydw i 'di penderfynu, ydan ni wedi rhoid Sarah drwy rwbath unnecessary, na wyrach fydd o ddim yn benefit iddi hi. So oedd, oedd all in all, so. Dwi yn falch dwi 'di ca'l yr implant achos ŵan dwi'm yn gor'o' stryglo gymaint pan ma' pobol yn siarad i fi, dwi'n actually gallu ca'l sgwrs iawn a yym dwi'm yn gor'o' dibynnu ar darllen gofysta fel o'n i'n gor'o' o blaen. Dwi jyst yn gallu fatha jyst cael sgwrs normal. Dwi yn meddwl bod fi dal yn byw bywyd fel person normal achos dwi dal yn cael yr un un cyfle â pawb arall. Even though mae mae'n anodd, dwi dal yn. A dylse pobl yn yr un sefyllfa â fi wbo, dy- dylse fo ddim effeithio ar chdi fel person a dydi o ddim yn rhwystro ar chi i neud be ti'n caru.